Kan channel thlirtu duh tak te u, inza vai in chibai vek u le. Vawiina kan rawn tar lan tur chu tun hnaiah hian social media biakin Facebook ah thil viral lian tak mai pakhat a awm a, mi pakhat in a WhatsApp status ah Zoram mamawh chhana hi Doctor Mala hnenah a awm e tih a hmang a, A thlalak a dah tel nghal bawk a, he a status hi la chhuakin Facebook lamah post darh chiam a ni a. Facebook lama post tu te hi kan luhchilh dawn lo a, rin danin Congress thalai an nih an beisei awm a, amc inthlan dawnah an hotu pa campaign puiin an post darh vak nge a ni hi Zoram mamawh chhanna a nih zia pholan an tum zawk tih rilruah a cham a, engpawh ni se post hmuh tur hi a tam viau a ni. He slogan thar Zoram mamawh chhanna hi Doctor Mala hnenah a awm e tih an rawn sawi hi an in tak zet em? Zoram mamawh chhanna chu engtiang takin nge a ni hian a lo kawl tih kan chhui dawn a, nge politician dang ang bawkin tawngkam leh thil tih inmil lo a ni ve tho em? tih te rilruah a lo lut tel zel bawk a, Engpawh nise, Congress thalaite'n an hotupa an rawn zawrh dan hi thil thleng pangngai a ni lova, luhchilh a phu ve hrim hrim a ni. Aw le, kan thiam ang angin a Facebook page te, a thusawi YouTube lama awm te, a lehkhabu chhuah tawh te mai duh tawk lovin amah ngei kan kawm a, a thusawi te atangin kan lak khawm a ni a, amah kan kawmna hi video a lak a remchang lova pawi kan ti hle. Amaherawh chu video hma inveng thawng taka thusawi ni lovin thian inkawm angin kan inkawm a, a thusawi te ziakin kan chhinchhiah thung a. Video interview ai maiin a chiang zawk niin keini chuan kan hria a ni. Khaile Doctor Mala a hming pum Doctor Lalmalsawma nghaka tia kan hriat lar hi Mizo zinga Evangelist lar leh Pathianin a hman nasat ber pawl Reverend Doctor Vanlalnghaka fapa upa ber a ni a, Kulikawn veng mi leh sa niin a nupui fanaute nen Kulikawnah hian an khawsa ve naw naw a, a pa te erawh Silawng lamah an inbeng bel thung a ni. A ni hi thiamna lamah MBBS zir chhuak a ni a, Doctor hna thawk chhunzawm lovin sumdawn hna a thawk a, politics lamah lut lehin Congress hrilai President ni ngar ngar thin a ni a, tunah hian Congress party treasurer ni lai mek a ni. Thalai viak tha a ni bawk a, headquarter Congress in an vo chher ber a ni mek tih thleng sawi ila a hre chiang tawh tan an inawm theih avangin. Awle, tunah chuan Doctor Mala hmathlir a vision lam luhchilh tawh dawn ang aw. Doctor Mala hian Mizoramin a taka harsatna kan tawh lian ber ni mek urbanization, khawpuia inhnawhkhawmna sat lutuk leh hna vang em em thawh tur hmuh zawh loh unemployment problem hun kan thleng ta hi a hmu tlang hle. Thalai lehkha thiam tak tak ten hna thawh tur an hmu lo va, Hna zawngin khawpui an bawh ruih ruih a, sorkar office-a inhnawh lut zut zut turin hnain min daih lo tih kan hria a. Hemi atana hmalakna tur a duan hmasa chu khawpuia thalai hnahmulote tan start-up programme chak tak din a ni. Hemi atan hian Karnataka sorkarin thalaite tana IT leh innovation lama start-up programme an siam dan kal hmang leh hmasawna an kalpui dan te chu uluk takin a zir a. Chu chu en tawnin Mizoram budget phak tawk ang zela Unemployment Fund leh Comprehensive Support pek theih dan tur a dap mek a. Khawpuia thalaite hma khua a ngaih tuahna hi India rama Management zirna sang ber IIM ah te hial paper a lo present pui tawh a ni. Zofate min bawih bettu tak tak chu retheihna a nih bakah kan rohlute kan hai hi a ni bawk. Khawvela thing leh mau that bikna mega diverse country hmuna cheng kan ni a, mahse eizawn nan kan la hmang tangkai thiam lo hle. Khawvel kan thlir a, ram intoh del lo leh phai vai chawm hlawm kan la ni a, heng Zoram mipuiten harsatna leh beidawna kan tawh lai hian Zoram mamawh chhana dik tak chu hmathlir dik leh a taka mala thin hruaitu kan zawng mek a ni. Doctor mala hian thalai hnahmu lote harsatna chinfel dan hi Sorkar Office-a inhnawh luh lam ngawr ngawr ngaihtuah lovin Agricultural and Allied Sector lama eizawnna ngelnghet siam chhuah hi a ni tih a hria a. Politician dang te ang lova khawpui lama thu mai mai a ni ve lo. Kut hna thawktute dinhmun hrethiam leh an mahni dah pawimawh hmasatu farmer centric politician a nihzia hi a ril hrang hrang ah hmuh tur a tam hle. Thingtlang mite leh. Huan lo rama ei zawng te harsatna a hrethiam a, a nih hi grassroot level ah mipui te nena hnathawh ho duh mi a ni. Amah nge in a taka a en sin hmasak phawt loh chuan mipui hnena theh darh duh lo a duh lo tlat hi a danglamna chu a ni. Doctor Mala danglamna hi i han en teh ang u. Himachal Pradesh state khu Tlangram chhengchhia keini ang bawk lo neih hlawk lohna hmun a nih avangin khawsak harsat kawngah An pa ngai ve riau a, an Horticulture Minister ni thin khan apple a chin theih zia a hriatin Himachal mi zawng zawngin apple chin vek tur tiin hma a la ta a. Tunah chuan Himachal hi Apple State of India tiin khawvelin an hre ta a ni. Apple chin atangin cheng nuaih tam tak la lut thei chhungkua an nei zut a, Khawpuia pe maiin thingtlanga apple neih a hlawk zawk zia an hmu chhuak tawh a, mipui za zela sawm chauh an ram khawpui sim la an cheng hial a ni. Hei hi Doctor Mala chuan Zoram tan a awt em em a, Thenzawl bul Buangpui ramah Theifei hmung lichi leh khawlum apple HRNM ninety nine variety a ching chhin mek a, chu mai ni lovin a taka tih hlawhtling turin Assam atangin khawlum apple tiak Sangkhat zanga lai a lei bela Lengpuia a huanah kung sangkhat chuang zet hi a ching mek a, a ching ringawt a ni lo va, a ṭo theih dan tur leh a enkawl zel dan tur te scientific leh technical takin uluk em em in a zir a, sorkar sum ring lo va mahni sum senga hetianga ram hmasawnna tur experiment lian tham a han kalpui peih hi grassroot politician dik tak a nih zia ti lang tu a ni. He khawlum eipul hi a hlawhtling a nih chuan Zoram kut hnatawktute tan rangka chak thlai, khawpuia inhnawhkhawm ti reh theitu leh eizawnna nghet siamtu a rawn ni chho dawn a ni. Doctor Mala hmathlir hi thlai chinah chauh a tawp lo a, ran vulh lamah pawh kut a thlak nasa hle. Vawk vulh lamah ngat hi chuan kan ramah hian a bei nasa ber pawl a ni phak hial ang. Vawk tam tham tak vulhin Mizoramin sa lama kan into delh theih nan hma a la a, African Swine Fever hripuiin kan vawk te kan vawk te a rawn suat lai khan a vawk za chuang zet a ti thi a, a sum hloh hnem zia leh a rilru nat dan tur chu kan hre thiam thei ang. Hetiang harsatna tawh lai hian ka eizawnna chu sum dawn a ni a, nimahsela kan ram tan a nih avangin heng hi ka tlansan thei lo tiin a sawi a, a beidawng duh lova a vulh thar leh ngat. Ngat a, tunah hian Malaysia lama vawk chi tha te, khawtual vawk chi tha te la khawmin a vulh thar leh a, a zir chiang reng bawk a, Hri Lakha inven dan, Biosecurity, thlenga uluk taka zirin thiamna thar leh thiamna sang nen Mizo thalaite tana sa sawngbawlna eizawnna kawng a dap mek a ni. He thilah hian thu leh hla chauh a nih loh zia leh a taka buaipuitu a nihna leh a zir nasat zia a lang a, a fakawm tak zet a ni. Heng bakah hian Doctor Mala idea tha em em leh a hmathlir danglam tak pakhat chu tourism lama inzar pharh a duhna hi a ni. India hian kum sangni sawmhnih pali khan tourism atangin foreign exchange earnings atanga kan hmuh danin cheng vai bel che tam tak a la lut a. He sum luang lut hi a dawngtu a nih ve a hun tawh hle. Mizoram hian ram dang, hmun dang angin Taj Mahal emaw, Red Fort emaw leh hmun ropui kan nei lo a. Hemi chungchanga Doctor Malavison hi a ngaihnawm hle. Kan rohlu kan sik leh sa, duhawm tak leh khawvela ram ngaw that bikna mega diverse country hmun a cheng kan nihna hi hmang tangkaiin khawvel puma khualzin te mit la thei tur khawp botanical garden ralhmul damdawi a khat huan lian tak siama medical tourism lam kalpui te pawh Doctor Mala hian a sawi ri cham chi a. Chu mai a ni lo, Himachal Pradesh leh Sikkim ten homestay programme hmanga Hma an sawn dan te hi zir chiangin Mizorama kalpui a tum a. Heng bakah hian adventure tourism lam, adventure sports te, trekking te, mountaineering te hi Mizoram chhengchhia hian a mil hle tih a hmu chiang hle bawk a. Nagaland-in Hornbill Festival atanga cheng vaibelchhe tam tak an lak luh ang hian kan chapchar kut pawh hi khualzin hip thei tak, taka siam hi Doctor Mala idea leh a hmathlir a ni tih hi a hma sawi ngei kan hria a ni. Hek zawng zawng tihlawh ting tur hian PPP mode emaw, PPCP mode emaw hmangin sawrkar leh mipuite tangtlanga sum lak luhna siamin Community Based Tourism anga kalpui hi a ruahmanna a ni a, Ram tam takin an hlawhtlin pui mek kal kawng a nia, enchhin a chak awm ve hle a ni. Doctor Mala hmathlir thuk zia leh a thiam zia hi a lehkhabu ziah tawh beiseina eng tih atang khan a lang chiang hle. He lehkhabuah hian Israel ramin Independent an hmuh hlim a, agriculture lama hma an sawn dan a rawn ziak lang a, thla leh ram ro leh tui pawh awm mang lohna Israelin kibbutz community an din a, chu chu mipuite in lungrual taka Thawh ho a, lo neihna leh eizawnna intawm an siam dan a ni a. He kibbutz kal hmang hmang hian khawvela thlai thar chhuak hnem ber rama an invawrh chhoh dan chanchin beiseina thar siam thei tak a rawn ziak a, hei hi Mizoram pawhin intoh delh nana kan entawn tur dik tak a nih zia a lang a ni. Tin, Society kaltlanga hmasawnna an kalpui dan hrang hrang a ziak a, heng a zia atanga pawimawh em em rawn lang chu Paul sumvawn dan leh pawimpunna lam hi a ni. He Tili Credit Society tiin an sawi a, Mizoramah pawh Society kan din nasat ve viau tawh laia kan hlawhchhamna thin chu Credit Society problem tho a ni. Doctor Mala hian Paul sum luh lut leh chhuak chungchangah hian PACS, Primary Agriculture, Credit Society a tuipui hle a, tin Anna Hazare ten thlai thar hralh dan an kalpui te chu Mizoramah practice ve a chak em em a, tin Minimum Support Price kal kawng formula a awm te chiang takin a sawi a, tin a lehkhabu ziah hian Society chanchin a ziah te hi a ngaihnawm em em bawk a, hetianga hmathlir thui nei politician kan lo kawl ve reng hi vannei kan inti lo thei lo tiin sawi ila kan sawi sual hauh lovang. Chu mai a la ni lo. Tunah hian South Korea hmasawn dan Miracle on Han River programme chungchang a ziak zo tawh a, release a la ni lo thung. Kum sang kha chakua sawm sarih khan South Korea President Park Chung Hee chuan thingtlang hmasawnna beihpui Samaul Undong an tih chu beihpui a rawn thlak ta a. Sorkar hian sum sem ngawt lovin thir leh cement a pe a, mipuiin ka ti thei khenduit. Spirit tih thupui vuanin an khaw mamawh an buaipui ta theuh a, he movement taimakna mahnia kea din tum tlatna leh thawhhona tha innghahna hian kum sawm panga chhung lekin khawrethei tak takte kha khawusa a rawn chantir thei a ni. Sorkar tanpuina ringawt aiin mipui thawhhona social capital a lian zawk a, he Samaul Spirit an tih hi diligence, self-help leh cooperation tih thupui vuanin an kal a, Hei hi Korean tradition-a thawhhona dure ang bawk a ni a, Mizo nuna inlawm leh hnatlang nena inzul chiah chiah a ni. He an hlawhtlinna hi Doctor Malan zir chiangin Mizo te tan Mizo Samaul tiin a duang a, heng a ngaihtuahna, a zirchianna leh a thil tihte zawng zawng hi kan finkhawm chuan Doctor Mala hian Zoram dam lehna policy a kawl tih a lang chiang hle a ni. Chin mipui tangruala hnathawh leh sorkar thlawp. na inkawp sorkar leh mipui inlawm tawn hi kan ram in hmasawnna ngelnghet a hmuh theihna tur awm chhun a ni tih hi a hmathlir laipui ber chu a ni. Heng bakah hian health care lam te zirna, education lam te, budget lam te leh thil dang chu sawi kai lo ila, tuna kan sawi chinah chauh pawh hian thalai ten Zoram hma bak chu doctor mal kutah a awm tih an rawn tlang aupui hi a dik zia a lang tiin sawi ta ila kan hrelh hauhin ka ring lo. Tunah hian Congress-in NLUP changtlung zawk tiin policy thar an buatsaih mek niin kan lo hria. Hei an policy tharah hian Doctor Malan ngaihdan tam tak a thawh in kan ring a, an tangkai pui hle turah pawh kan ngai bawk a ni. Tuna kan sawi mek hi chu Congress policy ni lovin Doctor Mala lehkhabu chhuah tawh leh a la chhuah tur chungchang kan luhchilhna a ni ber tih kha hria ila. Tuna kan video hi chu Doctor Mala hi Zoram nghah fak a ni em tih kan chhuina a ni a, party advantage kan zawng lo tih kha ngaithlatu ten kan hretlang awm e. Congress thalai ten Zoram mamawh chhan hi Doctor Mala hnenah awm e an tih kha kan um zui a ni mai a. Kan ram mamawh chhana A nih leh nih loh chu he video ngaithlatute thutlukna siam tura a inghat a ni. Sawibel lawk ila mc election ah hian Congress ticket in mc ward number nineteen ah Doctor Mala hi a ding dawn a, a hming a rik rual hian mipuite zingah sawiselna leh mak tihna a awm nghal a, mi thenkhat chuan Congress treasurer meuh, mla leh nakin lawka CM candidate tur hiala kan beisei, mc a a ding mai hi a uiawm a ni e an ti hial a, Thenkhatin a career a chhiat phah an hlauhpui bawk a, mahse hei hi downgrade emaw tlawmthlak emaw lam a ni lo a, hei hian a lantir fi em em chu Doctor Mala hi chu dinhmun mawi leh ropui um lo, a theihna apianga ram leh hnam tana hnathawh inhuam mipui rawngbawltu dik tak a ni tih hi a ni. Politician thenkhat chuan nihna sang tak an chat loh chuan hna an thawk duh lo va, Doctor Mala erawh chuan hna sang Ber atanga a hniam ber thlengin a tulna hmun apiangah thawh hreh a nei lova tlawm ngaihna thin lungpuiin a involunteer zawk a ni. Congress party chhiat lai bera hetiang a mawi leh mawi lo pawh dawn lova a inpe ngam hi a chhuanawm tak zet a, hetiang mi hi kan ram hian a mamawh ngawih ngawih zawk a ni, tling ngei turin duhsakna kan hlan e. A khingpui mnf, zpm leh bjp lama dingte pawh a tul a nih chuan kan luh chilh ang a, anni pawh tling ngei turin duhsakna kan hlan mawlh. mawlh bawk e, a tawp ber atan chuan he video min lo ngaihthlak sak tu zawng zawng chungah lawmthu kan sawi a, he video hi tha in ti a, Zoram mipui ten kan hruai tu te an thlan dan kawngah ngaihtuahna thar an neih theih nan like leh share min lo tih sak ula, he channel hi lo subscribe theihnghilh lo turin kan chah bawk che u ni, mang tha ule.